السلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے ٹھیک ہو خوش ہو راجدھانی دی کہانی معمول دی کار اج بھی تو آکو میں دسے ساں کہ راجدھانی اسلام آباد دے وچ کیا تھینا پہ شہر دا پندھ بھی کریندے ہیں تے نال نال تو آکو راجدھانی دی کہانی بھی دسے دے ہیں دوستو اج اکتری اکتوبر اسلام آباد دے وچ اج وی بہوں سارا خبراں ہیں جیڑا تھوڑے سانجھا کرنے کل شام دیا او خبراں جیڑا اسا فالو کرنے پہ ہیں اج میڈیا دی وڈی خبر بنسی انہاں وچوں سب تو اہم خبر تاں پارلیمان دی کمیٹی ججاں دی تعیناتی واسطے ان حوالے نال پیش رفت تھئی ہے مختلف سیاسی جماعتیں دی طرفوں نا آمن شروع تھی گئے پہلے خبر ذرائع نال یہ آئی ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنا نام دیتے تے مسلم لیگ نون دی طرفوں سینیٹر عرفان صدیقی دا نام سامنے آئے حکومتی رکن وزیر قانون تے اٹارنی جنرل بھی حکومت دے حسن وزیر قانون آزم نظیر تارڑن وہ بھی پارلیمان دی کمیٹی دے وچ حکومت دا ہی ووٹ تصور کیتا ویسی

شبلی فراز تے قومی اسمبلی وچوں عمر ایوب دا ناں فائنل کیتے بہرحال یہ جماعتوں کی طرفوں اعلامیہ آسن اعلان تھی سن باقاعدہ تو پتہ لگ پی سی کہ پارلیمان کی جڑی یہ کمیٹی ہے ان کی شکل کیا ہو سی کون کون لوگ ہو سن جڑے مستقبل کے ججاں کی جڑی تعیناتی ہے اوندے وچ اپݨا کردار ادا کریسن۔ جیڑھی ٻی اہم خبر جیڑھی کل ہئی او ہئی اسلام آباد ہائی کورٹ توں سینیٹر اعظم سواتی دی عدالتی وقت ختم تھیوݨ دے بعد شام ساڑھے چھی وجے جسمانی ریمانڈ ݙتے ونڄݨ دی مکمل کارروائی جی اسیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعظم سواتی دا عدالتی وقت ختم تھیونڑ دے بعد شام ساڈھے چھی وجے ریمانڈ ڈیونڑ دی مکمل کارروائی تے ڈتا گیا اعظم سواتی دے ڈوہترے دا بیان حلفی انسداد دہشت گردی دی عدالت دے جج ابوالحسنات ذوالقرنین دے سامنڑے رکھنڑ تے انہاں توں وضاحت گھن کے اج اسلام آباد ہائی کورٹ دے ڈو رکنی بینچ دے سامنڑے پیش کرنڑ دا حکم ڈتے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تے جسٹس دوست ارباب محمد طاہر پراسیکیوٹر جنرل اسلام آباد دے عدالتی نوٹس موصول نہ تھیونڑ دے بیان تے ہائی کورٹ دے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کوں معاملے دی انکوائری دا حکم وی ڈتے۔ جو ہائی کورٹ دی عمارت۔

اے تک آکھ ݙتا ڳئے کہ شاید انہاں کوں وزارت قانون دی پشت پناہی حاصل اے ایں ڳالھوں او انصاف دا مذاق پئے بݨاندن خیر ایندا نتیجہ کیا نکلدے کیا ڳالھ سامنے آندی اے اڄ دی سماعت دے وچ پتہ لڳ ویسی

جیو نیوز دے صحافی وقار ستی نے سماجی رابطے دی ویب سائٹ ایکس یعنی ٹویٹر دے اتنے کچھ دن پہلے یا کچھ گھنٹے پہلے یہ دعویٰ کیتے کہ پیپل پارٹی تے نون لیگ دے وچال جوڈیشل کمیشن دی تشکیل تے پھڈا پے گئے پیپلزپارٹی تے نون لیگ دے وچال جوڈیشل کمیشن دی تشکیل تے اختلافات ایں گالھوں سامنڑے آئے ہن کیوں جو پیپلزپارٹی برابر دی نمائندگی کیتے بلاول بھٹو تے سینیٹر فاروق ایچ نائیک دے ناں تجویز کریندے ہوئیں آکھیا جو نون لیگ ولوں وزیر قانون تے اٹارنی جنرل کمیشن اچ حکومت دی نمائندگی کریندے پن۔ ایں دوران سینیٹر عرفان صدیقی، اپنڑی تے بلاول بھٹو دی نمائندگی دے حوالے نال میڈیا اچ خبراں چلوا ڈتیاں پر پیپلز پارٹی فاروق نائیک دے اتے اصرار کریندے ہوئیں آکھیے کہ جوڈیشل کمیشن دے وچ برابر دی نمائندگی دا آکھیا گیا ہا۔ برابر دی نمائندگی دے وچ ݙو پی ٹی آئی دے ݙو پیپلز پارٹی دے تے ݙو ہی حکومت دے جیویں وزیر قانون تے اٹارنی جنرل اے برابر دی نمائندگی تصور کیتی ویسی جوڈیشل کمیشن دے وچ پاکستان دے ترے وݙی جماعتیں دی پی ٹی آئی دے وی ݙو ممبر ہوسن پیپلز پارٹی دے وی ݙو ممبر ہوسن تے حکومت دے وی ݙو ممبر ہوسن۔ ہݨ ݙیہدے ہیں کیا بݨدے اے اہم خبر ہے اہم ڳالھ ہے جوڈیشل کمیشن دی یا پارلیمان دی جیڑھی کمیٹی ہے اوندی حتمی شکل کیا ہوسی یا آوݨ آلے ݙینھ اچ پتہ لڳ ویسی جیڑھے ویلے جماعتاں باضابطہ طور تے اعلان کریسن فی الحال تاں اے ذرائع دیاں خبراں ہن جیڑھیاں صحافی ݙیندے پئن۔ بہرحال سئیں اے ہنی۔ اہم پیش رفت پارلیمان دی کمیٹی دے حوالے نال ایویں ہی ایک اہم خبر جڑی ہے وہ کل وفاقی وزیر داخلہ دے طرفوں کل شام کو سامنے آئی ہے وہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ دے لندن دے وچ تھیوݨ آلے واقعے دے بارے اچ ہئی۔ پی ٹی آئی دے کارکناں نے جیویں تک میں کل ݙسیا ہا کہ انہاں دی گاݙی دا گھیراؤ کیتا، اونکوں روکݨ دی کوشش کیتی تے نال انہاں دے خلاف نعرے بازی کیتی، نازیبا جملے کسیے جیکوں ڳالھیں مندے آکھ سڳدے آں، ڳالھیں مندے کڈھیے باقاعدہ اوندا نوٹس گھندے ہوئے نادرا کوں حکم ݙتے کہ ویڈیو دے وچ آوݨ آلے چہریاں کوں سنڄاݨو تے انہاں دے خلاف کارروائی تھیسی، انہاں دے پاسپورٹ تے شناختی کارڈ بلاک کیتے ویسن ایویں ہی پاکستان دے ہائی کمیشن ولوں بھی یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن نے یہ معاملے دے باقاعدہ مقدمہ درج کراؤن دا فیصلہ کیتے ہیں دے دے ہیں کیا پیش رفت تھی دی ہے مقدمہ درج تھی دے نہیں تھی دا یہ گالی بھی یہ چیزاں بھی سوشل میڈیا تے قومی میڈیا تے ڈسکس کل بھی تھی دے رہ گئے ہیں تے اج وی ایہ موضوع ہوسن۔ ایں توں علاوہ جیہڑی اہم خبر ہئی کل دی جیہڑی میں ڈسکس رات کوں تہاڈے نال نئیں کر سکیا اوہ ہئی پاکستان دی قومی اسمبلی دی قائمہ کمیٹی برائے قواعد و ضوابط دی ذیلی کمیٹی دا اجلاس تھئے رانا قاسم نون دی زیر صدارت۔ ایں موقع تے سید نوید قمر نے آکھیے جو پوائنٹ آف آرڈر دے ذریعے جو وی دل وچ آدھے لوگ آکھ ریندن قانون سازی دا مقصد قانون تبدیل کرن ہوندے قانون بناون ہوندے ہن نیا ٹرینڈ شروع تھی گیا نواں ٹرینڈ شروع اے تھی گیا جو آئینی ترمیم بھی بالکل ایویں ہی پیش کر تھیون شروع تھی گیا

تاں وقت کیوں ضائع کیتا ویندے انہاں آکھے جڑے ویلے تو سب کئی کوئی بھی ترمیم کوئی بھی ممبر گھن کے آوے وہ پہلے باقاعدہ لابنگ کرے اپنے ووٹ پورے کرے ان دے بعد جڑا ہے وہ اے اٹیمپٹ کرے کوشش کرے کہ وہ ترمیمی بل پارلیمان دے وچ پیش کرے وزارت پارلیمانی امور سید نوید قبر جیڑی ہے دی جیڑی یہ تجویز ہوئی ہے جیڑی صلاح ہے ان کی حمایت کیتی ہے وزارت پارلیمانی امور تے وزارت قانون دے حکام بھی ایویں موقع تے موجود ہیں انہاں آرٹیکل 63 اے جڑا ہے اوندے اتے عمل کرݨ دی تجویز وی ݙتی اے، کمیٹی دے اندر ذیلی کمیٹی وزارت قانون تے پارلیمانی امور کوں مشترکہ سفارشات پیش کرݨ دی ہدایت کر ݙتی اے، ولے اے اہم ترین کمیٹی ہئی جیڑھی ڳالھ تھئی ہئی اوندے بارے اچ تہاکوں میں آگاہ کیتے۔ اڄ دیاں اے خبراں اڳوں تے کیویں ودھدین، کیا پیش رفت تھیندی اے، سپریم کورٹ دے وچ کیا تھیندے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ دے کیا تھیندے تے پاکستان دی پارلیمانی سیاست دے جڑی نمی گال نمی کمیٹی دی گال تھیندی پی ہے کمیٹی کیویں تشکیل پیسی کمیٹی وچ کون کون شامل ہو سی جوں جوں پیش رفت تھی سی خبر آسن میں تو سانجا کرے سا بی جڑی اہم خبر رہی او بانی چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب دی اہلیہ دے حوالے نال ہئی انہاں نے پشاور توں وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈا پور ہاؤس پشاور دے جڑا سی ایم ہاؤس ہا اندی الیکٹری چن اتھوں تشریف گھن گئے تے او ہن زمان پارک لاہور پہنچ گئے اتھوں دے آون والے خبراں وچ پتہ اے لگے

پچھلے ڈینہہ تقریباً ہک مہینے دے بعد بشرا بی بی دی ملاقات تھئی ہے پانی پیٹھے جناب عمران خان صاحب نال اج اہم ترین ملاقاتاں متوقع ہن، اڈیالہ جیل راولپنڈی دے وچ ست نامیں دی منظوری ڈتی گئی ہے، بانی پی ٹی آئی نال جیڑھے لوگ ملسن بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، عامر ڈوگر، سینیٹر محسن عزیز، سلمان اکرم راجہ، سلمان صفدر تے شبلی فراز جیڑھا ہے اج ملاقات کریسن، ملاقات وچ احتجاجی تحریک دی تاریخ تے غور تھیسی، سیاسی صورتحال سمیت قانونی کیساں تے وی گالھ مہاڑ تھیسی۔ تھیسی۔ اڄ پی ٹی آئی دی قیادت نے باقاعدہ طور دے اتے احتجاجی تحریک دا اعلان کرݨ دا منصوبہ وی بݨائے ݙیکھو ملاقات دے بعد میرے خیال اے ساریاں ڳالھیں سامݨے آسن جیڑھی وی اپڈیٹ ہوسی جیڑھی وی پیش رفت ہوسی تہاکوں آگاہ کریسوں شام تک میکوں اجازت ݙیو ول اپڈیٹ گھن کے حاضر تھیساں تاں ارداس کریساں اگر تساں ٹویٹر تے ایکس تے میرا یہ ولاگ ڈے دے بیٹھے ہو سن دے بیٹھے ہو تو تساں کو لائک کرو ری پوسٹ کرو کمنٹ بھی لازمی کرو فیس بک تے ہو تو ول بھی اشار داس ہے کو لائک بھی کرو ایک شیئر بھی کرو تو انہوں تے کمنٹ بھی لازمی کرو میرے دوست جڑے یوٹیوب تے اے ولاگ سن دے پین انہوں دے کو بھی ارداس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرو تے نال ہی ویڈیو کو لائک وی کرو ایکوں شیئر وی کر سکدے ہو تے کمنٹ تاں لازمی کرو بڑی مہربانی شام تک اپنے دوست غزنفر عباس کو اجازت دیو رب سونے دے حوالے